le nicaan bantuk na sunglawi ding hna zong hi nangmah nih hmuhnak caanṭha na kan pek ti na sinah kan i lawm. A bikin kan unau le an simi Chin Calvary Khrihfabu hrang ah hin thla tampi le kum tampi thla kan rak cammi a tak a tak in Bawipa nang mai na kan leh ni a si i na sinah lunglawmhnak bia Bawipa kan chim ko. Reverend Lee Lian Ca hin Bawipa CCC Khrihfabu nih siseh, Kentucky EU mi Khrihfabu nih siseh, Kentucky leng Khrihfabu tampi zong nih thla kan rak cam i nihin ni can ah hin amah Reverend Lilian hrimhrim zong hi nangmah nih US ram le hika Bowling Green le Chin a Calvary Khrihfabu hrangah pastor tuan dingah Bawipa na ngei lam na on piak in sinah ka la lawm. Zeicah kan stay zong ai do pangpar zong ai do cu hna ke ai do bin mi cu Pathian nih a ngui som thiam te seltu nangmah kha nai do cem nei ni do ding hi ka la bong a cheu bong na kan cheu to ani do hrin hran na cu ronga a kan seltu do te a kan seltu kha lunglawm te ka chan that ti hna la in a bom kam kha zeidang hna kan kut kan i thlai hmai Pathian sin i a rak rami daihnak na cung a um ko se tiah kan ti hna la mu minung pahnih na ti si ahcun Bawipa thluachuah chinchin kha Pathian sin

Kentucky Chin Christian Church pastor Ion siseh cun CBC USA Center Area Chairman Ion siseh i kan lunglawmnak bia van chim bu in hi cauk te hi laksawng ke ka duh Center Area pastor hna nih kan i don mi timi zong kha van chim ta ka duh

CCCM pastor pa hi keimah he koi le nu kan si. Le a rak khawhnak ding caah Julie pa ka rak khawhnak ding caah thla fak pin rak ka cam piak ngaw tiah thla cam a ka cah zungzal. Keiba zong nih a rak khawhnak halang ding caah keimah thlacamnak rongah ti ti lo thlacamnak a tel ve. Khrihfabu thlacam lakah tel le hawikom dawtmi vialte thlacam lakah tel le zumtu thlacamnak kha Bawipa nih a kan ngeihpiak i mithmuh lukut tongin nihin ni theng te ah amah Pathin sin ap ṭhannak caan ṭha kan hmuh caan buaibam in thangṭhat si ko seh. Ah, CMC minin laksawng tlawmte. Ah, pekmi kan duhnak khan zangfah ka van in nawl hna. kan nih hi bantuk in ṭhatnak nih a tonnak caan ṭha kan pe tung diam hi thil hmang ṭhut ko seh. Kan lawm taktak ka hin kan zapa hi Kan chimnak auhnak kum nga sang in hin lawng kan tong kho Bawipa tha kan ni dong thla kan cam cun kan taki te pholosi dong thla kan cam Khrihfa bu cio ne thla kan cam i kan thlacamnak Bawipa nih thei hin mi cu tonnak can tha kan hmuh cang te a cung kan alom sa pan cung lung tampi kan alom timi kha a hlei chin kan du ri kan ni uan boro lai nihin a rak ra kho mi minung upahra fai kan si ve Bawipa tha Sisa pa an tuk camnak caanṭha an tuahmi ha kan i kana tel khawhmi conglawmhnak tampi kan dan i himra khomi nan dihlak cung Bawipa thlachuan pe ko hna seh. Kan kanmah le kan ti khawh tawk te kan nuan baro chin em na el bapit sat ne kutput kom te loksong ta kan in ka peknak caan si ve lai tampi ka lom. Kannih hi Florence lei in ummi ZCBC Khrihfabu kan si. Khrihfabu min tein kan thlacamnak Bawipa nih a tlam hlinter he tu bantuk khin pastor pa kan mithmuh te ah Pathian rianṭuannak hmun te ah kan man hmuh khawh tikah kan lunglawmhnak mipi hmai le Bawipa hmai ah kan langhter kha kan man hmuh ve caah tu bantuk khin laksawng tawpal te cimtlak lo te kan man tuahmi cohlan pek bu Bawi Khrih in in kan sawm. Zanlei tiang zong caan ṭha, caan sunglawi kan hrumi amah thangṭhat kho dingin PBM nu a kan suahtertu hmasa bik kan Pathian min thang si ko seh. Hi zanlei ah hi ka hmunak ah lunglawmnak le pawmpitu nan dihlak te cungah ka hin min awk aiawh zong kan chimchi ka duh i ka hin a Khrihfabu a fale zong kan si caah khan A bikin kahan amah cung zong lawmnak tampi chim cawk lo kan ngei i kanmah mino le zong khan tuzing ah upatnak laksawng te nan rak nan rak put zong ah hin minau aiawh zong khan a hlei te khan lawmnak bia van chim ṭhan ka duhmi si ka hin kanmah mino le zong nih kaa tlawmpal te laksawng kan tuahmi um ve ca khan kan siapa ni kap khan rak kan cohlannak lai ti ka hin kan nawl channel kha Myanmar Assembly of God na AOC ha sia khai tom ti pa ne lo na channel de ma pia se mo me shi ve ne yaw la re david le sia li le go

duhe de mi de thok ku la khon se ne chau khu ni ka di sa ba ka sa bi o ma na thong ne na se na khu di sa ba a chi ri se chau lu lu ke de bu te phi de ni ni sira Reverend Lee

An timi sakanmi cu sui lungrun pek ding kan in nei lo i Nazareth Jesuh Khrih min tho law kal an ti i Jesuh Khrih min kha an pek. Tuchun caan ah hin kia cu dollar zong ka ngei lo. Check cu ka ngei nain ka tho kho ve lo. Hi cucah cun Bowling Green ah hin kum hnih le thariak pastor ka ṭuan i Chiamshi min than Cu i ka hmuhmi te kha laksawng zungzal caan pek kan duh. Filipi ngan pakhat a mel kul le rial tah Pathian ca rianṭuan thiah kan si tikah hin a zumhlei lawng si loin a ca i temtuar ding zong khi a si chih ka ti. Cucaah cun US pastor ṭuan cu a fawi lo. Na honmi hi kai lawm tuk. Cu pinah na ṭuan lai i A cheu Khrihfa upa theng ruangah hin cun nannih pastor hna thang cu kan in har chommi hna Khrihfabu kan dir i kan in lakmi hna nan si ko le kan duh le kan in phuah hna lai kan duh le kan in lak ṭhan hna lai an ti anmah thinlung ah khan cun si ve ko asinain Jesuh na kan timi cu Nanmah nih nan ka thim lo, keimah nih kan thim hna i a hman dingmi tei ka tampi in va tlai u ti caah hika in na ratmi hi Bawipa nih hin a ka ruat i Bawipa na ka thim ti kha na thinlung a um lai i a chel caan ahcun tampi na theih ko lai. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih ah rianṭuan thiah na si la kha. Pathian rianṭuan hi Efesa an pali hna le ka tah Bawipa nih Thiang Thlarau in a rian ṭuan ning a pekmi kha a cheu kha lamkaltu, a cheu kha profet, a cheu kha evangelist le a cheu pastor, a cheu kha cawnpiaktu a ti i Thaza khan a pastor si theng kha Pathian rianṭuan si hlei lo cawnpiak zong kha rak um ve ren zui son um lai cucacun Bawipa hi pehtlaih kha rak i pi tuk i zei bantuk thil na ton hmanh ah Bawipa nih ka hruai hai ar cham ka si lo Bawipa nih hin a herh ca ka kuat ti kha kum a chung a ning hna ve mi kha lungthin tak tein na ṭuan dingmi kha

te um sia ke tu dai tu dai chiu ro chimung ru bi de hallelujah hmasa bik ah caan tha caan sawra kan pe tu kan pathian min an se ko se nan li la ka CBCUSA IO in kan bawipa Jesu Christ ni kan sai hna kan born and pray ding mi kan tun ti ho hna a pastor tam ti kan ven hum hna zum tu nan li la boy pan sana an pe ko na se a Tuchunnak caan kha rutin na vin ka pek hi a helom i a hmasa bik ah hika in tuchun ah Reverend Lian kan sin te no kap tikah hin kan lawm tuk boi suk mi kan don CVC USA hika um mi Khrihfa bu di lai o zong kan don i a hlein hika rian tuan tu CVC USA hin pastor lal sok thiri kan um i cu ai o zong chun kan don tu kan in tlai khi kha kan chim ka du i a Nika cu theih bantukin hmundang, ramdang a miphun tampi cawhnak a si. Kan lung retheihnak na kan bawm pi lai, kan lunglamnak kan bawm pi lai, kan ram le kan miphun zarian kan pi lai ti kha van chim ka duhmi si. Cucunah keimah zong an ka hmun kan an ka sawm i kai lawm tahin a kan luron le kan zulh. Tin, Minneapolis ah kan um. Thakung kan lawng si rih. a tangmi kum thum le khika khen a um ding kan si ai kha mi nan di lak zong nan i chawh nan i leh caan nan nan nan da plis nan thak ahcun kan zung te zor kan leng lo kan ban ti zong kha ka van in som dai a tu chun hi ka mun te a ke ma zong ka van ti kho te ka hin hi a Chin Gallery Churches monitoring zong boy pa chona na ke na se Pastor Million Ah, tu chungah ah mun te na pa te ka hin boipa na sunpa na sa ah man an du ah chan ka nu chan ka kan chia li pi pa ka tu ni chungah hin ah kan lo to nan in chung khor khar zong boipa ni ah dam te na ka hun ah nan pa khon na tha kan cham pi lai ah kan na rian tuan ti na bi phon tam ti kan om lung rom te bu pare ta 2019 ti tu ka don nak rian su se ta ti ka rom dia chon pe na se ah tu zan ne ya Hi bantuk kan lunglawmhnak ah a rak chuak khomi rai kan thawinak ah a rak kan lawmhpi khomi landong ka cungah kan lungai lawm tuk timi ti kha pakhatnak ah langhter ka duh i dawtnak timi hi a hmun le hma a zawn te kan thiam i harnak te kan tawl i mi vialte hi dawtnak an nei dih ko kan nei dih ko hauko nih dawtnak an nei dih kan nei dih ko asinain cu dawtnak cu khulka dah kan hman lai timi kha zapi cu kan thei ko lo i tuchun ah hi bantuk caan ah hika kan pale CBC le si kan pale sin hase hika ah Reverend Dr. Peter Dar Thanglan kong hase hika ah tidin kan pastor te ko sin hase hika mizo kan takam te ko sin hase adangdang cio member kan ma member tu zong kha hi bantuk caan hi a mun ta ma te don nak na men kan pen na men kan pen ti mi hi kannih CCCTV bu chan a sunglawi tuk Bawipa nih thluachuahnak an pe ko hna seh timi kha pakhat rak ah hin kan langhter ka duh minung cu ahohmanh kha a tlingmi kan um lo nihin kan dang lai thaizing kan dang lai kip tu zai direct lai kan ho kan thei kho lo sinan a herhmi cu da si ti kan nunnak ah tu chun kan nunnak an zeitik diriam in da sai kan ko ai timi kha minung kan nunnak an a bipi wa ti wa khin keimah ruahnak te khi Hika ah hin pakhatnak ah va chim ka duh. Tuchun ah pastor kan lakmi kong, kan Khrihfabu kong hi tawite hin kan langhter sak ka duh. I CCC Khrihfabu hi 2018 March na he riat ah kan rak dirmi si, rak dirmi Khrihfabu si. I atu ni cu kum nga kan tlin ve cang hika atuan deuh ah beikong kan chim cang kha kum nga kan tlin ve cang i kan kirka ah khan mah khan heta kan dir i cozah lei ah a herhmi paper rok vialte kha an kan tuah piak kan pale an kan tuah piak an kan tuah piak i kharuk khasiri hongkang kha caan kan rau cu hnu cun pastor lak za cang pastor la cang se ti ka si zapi ni bakhiana an tuah i kawram ne tutan chu kan ni chu pastor la tu se kan thluachuah hi hmailei kan thluachuahmi hi kawlram lei ah kawlram lei um kan pale kan hmuhmi kha si kha sanun tha i minung an kan kawl ke kai tuah hi ka tuchun yang kan bai hnu diammi reverend lian hi kan thimmi si i 2018 ba December December ta chung khan tika ka chia percent ku ong nan na ke ma koram ma ama hala han ka tum che ina han ka tum i Kawlram ah kan pakhat a cheu kan bawm i kan hal lio ah hin ram a ṭhat lio seh ram a buai lo kanmah zong nih kan ruahmi cu hika ah a la ciami hna le sihni pa kan halmi zongah kum hnih chung cun an rau lai kum hnih chung a phan bak ko lai ti a khan an kan ti ka khan kanmah zong kum hnih chung cu kan har zongah har ko si cha si ka hun si ti a khan kam si bak khan har ding kan ti kum hnih chung cu sinain

i Covid kha an ṭialmi cu a kan pehmi ah thil pakhat hong chuak ṭhanmi kan si ti cun Kawlram ah Pidun City Flag cu ram chung ral a hung tho. Min Aung Hlaing nih aa lasing nawlngeihnak a lak tikah khan ram chung ral a hung tho i ka khan kan duhmi thil ka kal kho ti lo. Kum nga chung bak kha ka khan khua kan sa i kaa kan hlang. A cheu kan nu le kan pa cu zawa lu tlang tu thak ngai kanmah cu zong kan lungre thai olok kan chong

lawmnak bia van chim ta ka duh ve i nihin ni hi bantuk nikhut hra caan ṭha a kan kan Pathian a si sam catialtu pa tunai kan char person zong a radelmi sam ramaza lal hei riat kula thuktin lei ni ah khan bawipa nih a kan pekmi ni ah hin Bawipa a kan pekmi nih zeitluk in dah a ṭhat zeitluk in dah ai dawh Bawipa a tuahmi thil hi hi ni ah hin i lawm u sila i nuam u sih tiah ti bantukin keimah ka ca cu ni ni ah hin a sunglawi tukmi ni sunglawi a si ka chan chungah zeitluk hmanh ah ka philh khawh ti lo dingmi ni sunglawi a si cucaah cu hi bantukin caan ṭha caan sunglawi caan duhnak ka serpiaktu Pathian le kan Khrihfabu CCC Khrihfabu cungah tlawn taktak timi zong kha pakhatnak ah vun chim ta ka duhmi a si khi bantuk i pathian i cangthla kan pemi cungah hin pathian cungah siseh kan khrihfabu cungah siseh nihin i kan i lawmhnak khrihfabu nih kan i lawmhnak a kan hrawmpitu hei kai zumtu ule nau nan zapi cungah hin kaa lawm tuk timi kha pakhatnak ah kan chim ka duhmi a si cun a pahnihnak ah atu nai kan church chairman nih a vun chim bantuk khan CCC kan Khrihfabu he Pathian rian, Khrihfabu rian kha tein tuanti dingah kan i hamnak, kan i pehtlainak hi kum nga pak a si cang. Minung le khel kan sinak ahcun anmah zong an lung a dongh caan tampi um lai. Keimah zong Pathian sin ruahchannak an ummi kan ei peng ko lai. Kan minung sinah ka thisak sinah kan ram boruak te hna ka zoh, kan vawleipi i COVID-19 te hna i a kan hisainak ka van zoh tikah hin nan sin ka hum phak khawh le timi hi zakhat ah aa tlawm te awng he ruahchannak kan nei kho sihmanhsehlaw bawipa he kan caah a ṭha tuk i bawipa nih kan thlacamnak bawipa nih amah sin kong kan halnak kha a rak kan theihpiak le a rak kan phihpiak lo i nihin ni ah hin CCC kan Khrihfa te lawng si loin Bowling Green chung i a ummi Khrihfabu dangdang kan pawngkam i ummi kan Laitlai Khrihfabu dangdang A bik in tu hi CBC cu as le i kan CS hna, KCF le i KCCF le i kan pato te hna, tu zir thawng cu chim ding kan som in Reverend Dr. Peter dar kham te hna. Nan zapi kan hmuh khawh kan ton khawh nanmah hmun kati Pathian kan thangthat khawh i Pathian sin lawmhnak i kan chimti khawh mi hi Pathian kan caah ṭha tuk caah a si. Pathian cu a zungzalmi thangṭhat si ko seh. Pathian hi lawmh awk a ṭha lo, thangṭhat awk a ṭha lo. Kan ca hi a ṭha tuk hringhran tung zong kha vun ruah ṭhan ka duh a si. CCC kan Khrihfabu cung zongah lawmhnak bia in chim aa chap ka duhmi cu nihin ni bantuk i Pathian hmai le nun hmai ah ka lungdir khawh lai hi CCC Khrihfabu nih an kan dawt in kan si hna i an sin te ah Pathian rian ṭuan ding in rak ka sawm caah a si. Caan karlak kumpi kuma chung lungdong lo tein thla an ra cam i an rak kan hngak i hitin an pa caw kan rak phak nan chung vialte an lungdong an lungrethein a tampi um ko hmanh selaw Pathian sinah ngol lo ten thlan ra cam i an rak kan hngak khawhmi hrimhrim hi Ka Khrihfabu cungah lawmhnak tampi ka nei. Jesuh nih upatnak ka pek hna. Hi ca tisa cu atu nan kan chim bantuk khan US ram i Khrihfabu ah pastor hruaitu nei loin kumpi kum a chung Khrihfabu member te lawng nih um timi khuasak timi hi a har ngaimi thil a si. Sihmanhsehlaw cu vialte chung Pathian an a bochan i Pathian an upat i Pathian an dawt i keimah le kan chungkhar zong lunglawm te lungsau tein an rak kan ngan khawh mi hi Pathian nih lungsaunak a rak peknak Pathian nih a rak umpi hrimhrimnak Pathian nih an thlacamnak hi a ra leh hrimhrimnak zong kha ka hmuh tikah ka Khrihfabu cung zong ah hin lawmhnak tampi ka ngei hmailei zong ah kan chiat kan ṭhat chiat ni ṭhat ni Pathian duhnak kan i hrawm khawhnak hnga ding caah teirial chin hna usih i pek chin hna usih ti zong kha CCC ka Khrihfabu zong sawm rat nawl kan duhmi hna a si

Siahcun Reverend Midian caah thlacampiaknak kan ton ni lai i kan cam ning kha hikute hin van tuah ka duh ko. Reverend a si cangmi paohpaoh kha nan rak ra lai ka hin amah khi khi hoi lai a lian zong lo cungah kut chung kute kan tha kan can piak lai ke mai ka rak than ka chom lai

Pathian mi hna lak i a hme biknak hmanh in a hme deuh ka si ko nain Khrih a rum ruangah a dong kho lomi thawngṭha cu jentelmi hna sinah chim awk le Pathian a thli tein khua rak khanmi ah khan zeitindah rian a ṭuan ti kha mi vialte hngalhternak ding rian cu Pathian nih a va fial. A biathiang cu cheuh petu kan Pathian minthang kha si ko seh. Chia cun mipi zong kan umnak hmun tein Pathian thihdan ah kan dir lai, kan thinlung te hla rak cam hna usih. Ke van kan hun thla kan rak cam lai. Kha kan dihlak thla kan cam hna lai. Sertu Pathian kan nunnak tu chim tiang a dawtnak a vel chola ma kan hruaitu Bawipa hmasa bik ah na min thiang thangṭhat um ko seh. Kan Pathian Bawipa minung hi na kan ser lio nangmah min ser lo in kan hung na kan ser nain Bawipa kan Pathian tu thimnak na kan pekmi ruangah tu mah hi kan i ṭhen. Sualnak nih Bawipa zelh in a tlu ding a tlau thai ding kan sinak kha Bawipa na kan sian lo caah a phunphun na kan au i Bawipa donghnak bik ah na papa nih chun na kan pek thisen na kan kan i Bawipa nunnak thang na kan hrawm cang. Hi Khrihfabu he hun ka te ah tusin hmaile an kalnak cu Bawipa nawl kan i phor ṭhan law na duhnak cu vancung huatin bantukin na fapa Reverend nih a rianṭuannak hi Khrihfabu le tuchan ah Bawipa a ca thlacamtu vialte hna kan nunnak zongah thar in na duhnak cu pek ṭhan ko. Ka Pathian Bawipa Reverend nih lian an upa chungin a rak thimi him te chuahter i tuchun tiang lam a hruai i

nan thinphang hlah, ṭih hlah na kan timi bia kan dihlak nun na tlinter lai zan min thiang ṭha kan ko seh. Khamtu Jesuh min in na sinah luan na he tha kan cakap bak Pathian.

Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We have spiritual formula, right? Sile uh, tangtha kan petu kan pathiang min thang ri ko se. Caanṭha ka petu Khrihfabu nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha a hmasat ka hun thinta ka duh. Cun Reverend Lilian kan i dawm hna. Welcome to USA. Welcome to the, the CBC USA. Welcome to the CBC USA Ministers Council. Bawipa nih in hmang chin ko seh tiin lawm. Tuchun caan ah hi bantuk in kan pastor thlacam piaknak ah thongtha chin ding i caanṭha kan hmuh hi kai zum kho bak lo a sungruai tuk ka mang ah khin ka rel Kai sih le a tak si fawn. Kai zum kho pak lomi khi si. Cucu kaa lawm tuknak a si. Uh, caan a keu hoitu CCC Khrihfabu pastor le ka rian tuan ti hoi. Chungtel nan di lak bawipa ni thluachuan akin pe khona se nan di lak boi khrin ni nan kut kan tlai na Indianapolis tiang tiang na rat i mi nih pahra te naa chim kha a si thiam ve lo caah atu nai i cantlaitu nih a chim bantuk hin cunglei in tam deuh a rat si le a rat ning in kan chim ko lai i tlawm deuh a rat si le a rat ning te in kan chim ko lai Lawmhnak chim hi kan um lengmang ko nain kan caan a hun sau pah caah Pathian bia chungah kan lut colh hna lai. Tuchun caan ah kan dihlak in Pathian bia in thazaang kan lakṭi dingah ka duhmi cu lamkaltu a ngan pakhat a mi pariat kha si lai. Thiang Thlarau nan cung a tlun tikah cun

Paul Judea, Samaria, and until the end of the earth. Khrih caah tehte ṭha ti chim ka duhmi si. Khrih caah tehte ṭha. Hi lamkaltu ngan pakhat ami variat kan hung rel i Jesuh Khrih nih ka caah tehte nan si lai a ti tikah Mi tampi ruahnak ah kan zumhnak ah cun kannih vialte hi zumlotu hna sinah thawngṭha va chim i Khrih tehte va si in rammui ah thawngṭha bia va chim in evangelist va kal in missionary va kal in Cuticun aa pumpemi hna rianṭuantu hna bantuk hin kan ruah men lai. Khrih caah tehte ṭha ti cu. Number one, nangmah nunnak chung khan keimah nunnak chungin aa thawk lai i na chungkhar le ka chungkhar in aa thawk lai i na community khan ai thawk lai i kan church in ai thawk lai i cuticun zumlotu vialte sinah a karh thluahmah ding khi a si cucaah Khrih caah tehte ṭha timi hi kan nunnak chung in ai thawkmi si cu zong cu thawk sawsawk khi a si hoi lo cathiang nih thiang thlarau nan cung a tlun tikah cun ṭhawnnak in nan khat lai i a ti. Cucaah cu thiang thlarau cu minu mipa cung a tlun tikah thiang thlarau kan nunnak chungah a tlung i munma a lak tikah cun ṭhawnnak in an khat a tak i Thiang Thlarau cucu Holy Spirit baptism kan timi he khin aa pehtlaimi si Thiang Thlarau na cung a tlawn tikah cun lawmh loin um khawh si lo lawmh loin um khawh si lo Thiang Thlarau ning cung i Thiang Thlarau cung i cut Tlak ṭung i Thiang Thlarau cohlang ṭung ahcun lawmhnak in khah lo khawh a si lo. Cucaah ṭhawnnak cu lawmhnak in a khah lawng si loin ṭhawnnak nih a hun zul colh. Cathiang nih thlarau pek kan simi cu kan ngeihmi thlarau cu ralchiatnak a kan petu thlarau si loin ti ṭhawnnak a kan petu thlarau a si ee a ti. Jesuh Khrih nih timi cu Vancung Pennak cu thilnu he aa lo a ti. Thilnu he aa lo. Minu pakhat nih changvut cungah thilnu rel khat, changvut rel khat chungah thilnu a phulh tikah cu thilnu nih cun chang, changvut cu a ning piin a thawhter a ti. Cu ve bantukin vancung pennak cu thilnu he cun aa lo e a ti i cu vancung pennak thilnu he ai lo timi cu thiang thlarau na cung ka cung a tlun tikah cun thiang thlarau nih na pum le kan nunnak kan sining vialte ka kan cung hmunma a lak tikah kan i cu thlarau mi fa ah kan i chuah i vawlei mi si ti loin vancungmi Philippi cu kuat ah kannih cu vancung rammi kan si i a timi khi cu bakin cun ai thawk i thiang thlarau na cung a tluan tikah cun cun ṭhawnnak in cun na khat i cu thiang thlarau nih cun na nunnak kha a ei i kan nunnak chung hmunhma a lak tikah nang cu vawlei mi si ti loin vancungmi ah nai chuah i vancungmi ah kan i chuah tikah Kan cung a ummi hi cu lawmhnak cu ṭhawnnak in a khah tikah ningzaknak hi um ti lo i Pathian mi ka si timi Khrih mi ka si vancung mi ka si ti hi chim kha a ning a zak ti lo i a ngeimi thiang thlarau ṭhawnnak ka phuan kha a zapi ti lo i ra ṭha na in Khrihmi ka si hi, Khrihfa ka si hi, Pathian ka si hi, vancung pennak a cotu ka si hi, vancungmi ka si hi, ti hi chinta a ning a zat ti lo. Zeicahtiah Thiang Thlarau pek a si tikah cun, Cathiang nih Thiang Thlarau nan cung a tlung tikah cun, ṭhawnnak in nan khat lai i a ti. Tuchun ah hin kan missionary Adonai Ram Chassan cu congregationalist a si i a pa pastor a si. Anu le pa nih an zoh kha college a kai tikah a hawipa nih influence a convince a tuahmi cu Pathian a um lo ti kha convince a tuahmi si. Sianginn in a ṭingmi a nulepa sinah khan pastor a simi a ṭhannak Khrihfa zumhnak in a ṭhannak a pa pastor a simi inn ah cun there is no God ti ko. Pathian a um lo a va ti diam ko. A nulepa a ṭahter hna. Sihmanhsehlaw Bawipa nih aa ohan tikah cun Pathian auhnak kha aa fian tuk tikah Bawipa aw kha fiang ding a theih tikah cun aa ṭhutpi kho ti lo i missionary ka ṭuan lai ti ko. Asia ram ah missionary ṭuan a rak i thawh i the first American Baptist missionary in Myanmar a hun i chuah ko. Kan ram ah, Kawlram ah missionary, Baptist missionary a pakhatnak bak fa hun ei chuah i kawlram ah kum tampi rian a ṭuan i ka chimtumi cu thiang thlarau nih a nunnak cungah hmunma a lak i cu thilnu nih cun thilnu a simi thiang thlarau nih cun an nunnak chungah hmunma a vun lak tikah cun ṭihnak kha a ngei ti lo i cu ṭhawnnak in cun a khat i vawlei pennak vialte hrawh dih dingah a nun a pek khi a si amah tu cucaah cu thiang thlarau a ngeimi Cu Pathian Thlarau a ngeimi fanu fapa vialte tu chun ah hin khoika dah tehte na langhter? Khoika dah Pathian fanu fapa na sinak na langhter? Na nunnak chungah ka nunnak chungah oh ani hi Khrifa si ani pastor si ani hi Khrifa upa rian tuantu si tiah mi nih zeital an kan theihmi a um maw? Pathian fanu fapa simi thlarau mi fa a simi Khrih ca tehte ṭha a simi unau nat nat murka cung in zeidah a chuak na murka cung in a chuak lengmang mi hi zeidah si na nunnak ah kan hmuh lengmang mi hi Khrih tehte cu si maw Anih hi Khrihfa si ko tiang, anih hi Pathian rianṭuantu si ko tiang mi nih an kan thei kho maw? Greek tehte ṭha sinak ah hin phunzainak hi hmunhma a ngei lo. Zai ngang nak hi hmunhma a ngei lo. Tasacuinak hmun ah a ngei lo. Chungkhar bawinak le ṭhencheunak hna hi hmunhma an ngei lo. Tuchun ah kan inn chungkhar ah nangmah pumpak hrimhrim in keimah pumpak hrimhrim in cu Khrih tehte a si dingmi cu a tehte ah a ummi cu kan si. Jesuh Khrih hrimhrim nih The Great Commission he a hun i pekmi bak khi a si i nawl pekmi fialmi bak keimah caan ah na dir lai hi mu ti bak khi a si i tehte cu na mit i na hmu lo ahcun

Amah pahnih an i ṭhitumnak hi ke witness ka si i ka dirpi hna. An nunchung kan nunchung ka theihpi hna ti khi si. Wedding kan tuah lio ah kuai le maw a dirmi nak hi zoh dawhnak in an dir sawsawh si lo. Phunglam an tlinter a si lo. Phunglam zong a um lo. Sihmanhsehlaw an i ṭhitumnak kha zungzal theihpi tu ding ah an sawmmi hna si. An kuai nga nih an mawra nih nan i ṭhitumnak kan theihpi kan nunnak bak in kan theihpi na nun chung kan dirkamh lai na ṭhatnak ah na chiatnak ah na lawmnak ah na ngilchiatnak ah kan theihpi lai ti bak khi a si ṭuanvo a ngei hmuh lo in hika i aa ṭhiummi hna kha Washington DC lei in witness a si kho lo hika hram ah a ummi lawlaw nih hika an i ṭhitum lio ah Ang kong ah dirhmi lo si loin a phu vemi nih anmah pahnih an i ṭhitumnak ka theihpi hna. An i ṭhitumnak an tuah lio ah ka um ve, an puai ah ka chuak ve, and their eyewitness an ti khawh. Cu an mit i a hmumi hna nih cun witness an dirpi tikah a fekmi, a ṭhawngmi a si. Thih ngam in an chim ngam, an dir ngam. Tuchun ah hin Jesuh Khrih hi cu thiang thlarau cu na nunnak chungah na thinlung chungah a um lo i na ngeih lo ahcun thi ngam in rangṭha in na dirpi kho lai lo. Thil pakhat a hun chuah ti kan zamtak te lai. Kan zamtak te lai. Ka ruah lengmangmi cu atu ah hin kan ram chungah kannih cu kan tawng hraw lai lo i Khrihfa a simi vialte thah nan si lai. Phung kan ti sual hna selaw zeidah kan lawh hnga ti hi ka ruah ngai. Khrihfa a simi vialte thlai nan si lai kan ti sual hna selaw zeidah kan lawng hnga ti hi ka ruahter ngai. Ka lungre ka theihter takmi cu Biakinn ah pulpit cungah tuk in hallelujah kan au i kan thlacam a ṭhawng tuk i taza kan i cuaimi hi ka lungre ka theihter taktakmi si. Chungtel kan hung si i kan rak i pum lengmang i thawlawm kan rak chia lengmang i Nuva kan i ṭhenmi. Nuva karlak ah i theihthiam lonak, i sinnak, i huatnak. Kan karlak ah a ummi hi kai har taktakmi a si. Thlarau kan nge taktak hnga maw ti nai ruah lo nai a ka ruahter. A ka ruahter ngai. Kan karlak ah buaibainak nga chuah lengmangmi khi thlarau kan, kan ngei ko na tein ka ti i keimah tein ka lungre ka thetter ngai ngai. Zeicah tiah Khrih thlarau a umnak ah cun remnak a um. Amen. Khrih thlarau umnak ah dawtnak a um i i tlaihchannak a um i remnak a um. Nannih cu mi tlawmte nan si i nuva aa ṭhenmi hna cu nan um lai lo. Nan um lai ti ka zum bak lo. Kum cikcek sual u. Zei ruang ah dah nan i ṭhen? Nan i ngaihthiam lo caah a si. Jesuh Khrih hmanh nih hi tluk in a sualmi lak awk tlak lomi, bawm awk tlak lomi Jesuh Khrih in a kan ngaihthiam i nang na pasal, na nupi, na ngaihthiam khawh lomi kha khuaruhar cu si mah nih a fiantermi cu thlarau na ngei taktak hnga maw ti hi ruah lo hi a ka ruahtermi cu si mah ka cu kanmah nih church kan tuah khomi si loin bawipa le nangmah naa pehtlaimi si sihmanhsehlaw Khrih caah tehte witness ahcun aa tel lo. Hmunhma ngi lo. Hmunhma ngi lo. Kan laka hi khuika dik nizan ti ni zeitik ah dah ka thep ti ka chim chia ti lo i a ho ni dah ka chim ti zong ka chim chia ti lo i khuika dah ka chim ti zong ka chim chia ti lo i zei Khrihfabu dah si ti zong ka chim chia ti lo i zeim ka chin chemi pakhat a um ti lo ka chin chemi pakhat te ka lungre a ki thek ter ngai ngai mi cu Khrihfabu pakhat ah pastor pahnih an ngei i cu pastor pahnih cu taza an i cuai an ti. Cucu I witness bak nih a ka chihmi si i a si ngai hnga maw ka ti i ka lungre a ka thetter ngai ngai. Taza an i cuai bak ti. Ka ngaihchia tuk. Ai. Kan suk hnga maw ka ti. A hmu tattalmi le si fawn to. A theitu taktak a si fawn ṭung. Pastor pahnih kap tazai nih cui an Khrihfabu nih an dinhter hna a ti. Phuah cu an phuah hna lo, chikhat hi i dintar hi u an ti hna i an dinter hna i atu i chan tlawmpal hrawng ah khan cun an auh ṭhan cang hna i a ti. Cucu ang pahnih in ma ṭuan lai maw, pakhat ma ṭuan lai maw, ka ziaza dik ti cu ka thei ve lo i cu tiang bak cu ka theihmi si. Fiang tein ka theih. Khuaika zong, zeitik ah, khuaika dah, ahote ti cu pakhat ma ka thei hoi ti lo. Bawipa nih kha vialte kha chinchia nang nawl a ka pe ti lo i a ka lakpiak dih. Sihmanhsehlaw a tangmi te cu pastor pahnih taza an i coi timi te cu ka thinlung ah hin a cang i cu nih cun Ruahlonak hi tampi a ka ruahter. Keimah members va si ve ning law zeitin na ka tuam hna ti nak hio ruah pa. Cucu cu pastor pahnih cu zeidan ruahnak sin ha o ti nak hi ka ruah pa. Ulnau hna tu chona hin pumpa cio kan nunnak ah setan ra kan do Satan ral kan do. Taksara zong kan do chih. Ral kan do mi tam tuk. Khavraung ral, thinlung ral. Taksara kan do, Satan ral kan do. Kan mu kho mi he, mu kho lo mi he ral kan do. Pumpak hrimhrim in ral tam tuk kan do. Khrifabu ning pi zong, a mi phun ning pi zong ral kan do. Atu le bang ahin chong, kan Chin miphunpi nih hi domthlennak cungah minung thinlung a keng ti lomi ralhrang bat kan dokan thlacamnak he kan mitthli he kan ngeihcia chawva he kan do i bawipa nih zeitindah a kan hmu te hnga ti cu ama nor se ko seh kan rian si ruat te kan ruah caah ho po nih hin pastor he tor lo he kan ni lakin kan ṭamci tiah kan ruah ko Ka chim duhmi cu u le nau hna, ral kan do lio ah hin, taksa ral, thinlung ral, thlarau ral kan do lio ah hin, nang Khrih caah tehte ṭha taktak, Jesus Pathian fa taktak, Jesuh Khrih fa taktak, na sinak le ka sinak thawngṭha phortu taktak na sinak le ka sinak hi khoika dah kan langhter lai? A lengvia ah welcome sinah awthlum ngaingai ṭung i inn chungah nupi le pa le pasal cungah aw cu cakei bantuk i chuah ṭhan kha va um hrimhrim hlah seh um hrimhrim hlah seh a um lai cu ka zum lo natein vale a si caah a um khomi a si Cucaah kan pumpak hrimhrim in Khrih tehte kan si hi Bawipa nih a kan duhmi cu a si. Jesuh Khrih hrimhrim nih a zultu pawl kha you will be my witnesses a ti bak i Jerusalem in Samaria in Jerusalem in Judea ram in Samaria ram in vawlei dong tiang ka tehte nan si lai timi hi bia sawsawh a si lo. Jesuh Khrih ropui bia ba kan miphung hrimhrim in khuaika hmun paoh ah kan langhter dingmi khi si unau na bia chim nih hin na ka in a chuahmi hi thluachuah bia maw si maw mi caah harnak petu mi ngeichiattertu hna si sual maw i cim tu i pakhat te te te khan che bawipa ni sunparnak co ko seh tam Thim biak pi si lo, thiang nei te. Rengkuan Bible sing kan kai yawa. Rengkuan ah kan cun ho po nan thei mi si bas kan i chit kamu. Bas kan i khai. Kan i chit hi ing sing in su lei tiang khi som kwa la kum ni in som kwa la kum ruk tiang hin phang khat asi. Ise sule fangkhat, sule ise fangkhat, thang hi in kan tum kan kai nan. Ba sa kan i khai lengmang hi. Wikhat cu no tong nu he bia kan i ruah. Bia kan i ruah, zei kon le kan i ruah ti cu ka thei ti lo. Sihmahsura ka thei mi pakhat atang ka thin nong ah sorry atu tiang atang mi cu Khrihfa na si ti a ka ti. Aw ka si ko ka ti. Zeiruang ah zeitindah Khrihfa ka si na theih khawh ka ti. Bia na chim bakin na ka na ang bia na chim bakin Khrihfa na si ti kan theih ko e ti. Zeidah ka chim ti cu ka thei ve bak lo. Urenam hna. Tu chuna hin Paul nih Philippi cakuat ah nan i kan i cu pancung ram ni kan si i ati hi Vale rammi kan si lo hi vancung rammi kan si hi vale mi bantukin khua kan ser sual maw rom cakuat nih ulenang hna hi vawlei kalmi hin kal ve lengmang ti hau sihmanhsehlaw chung lei in pathian nih nan lungthin kha a dih umnak in in theng hna seh a ti Hi vawlei mi bantukin khua kan sa sual maw? Khrihfa si ṭung i Khrih tehte ṭha si ṭung i thlarau mi fa vancung pennak vancung rammi si ṭung i vawlei bantukin khua kan sa sual maw? Jesuh Khrih nih vancung pennak cu thilnu he aa lo a ti cu thilnu nih changvut kha an ningpit a thawhter i Hika first generation kan nih vialte cu Laitlang ah khuasa balmi vialte zahui nan tuah ko kha zahui nan tuah ko kha thianu zahui ah bu ah thianu nan phuah tikah cun bu a si ti lo i zahui ah ai chuah nihin ah hi sangtharam le cung tlun tikah nangmah si ti lo vawlei mi si ti lo in pathian mi vancungmi kan si cang caah kan nunzia in kan hmurka in kan zeital in Khrih tehte kan sinak kan langhter maw? Ulenang hna tu chun ah hin kan ni cu vawlei mi sosok kan si lo mi sosok kan si hrim hrim lo kan si hrim hrim lo hi vancung rammi kan si i cu ve bantuk in vancung rammi bantuk tein kan hmurka kan nun zia Khrihfabu chungah innchungkhar ah welcome sinak kan cawlcanghning hin o ani cu vancung penang ni ve si ti hi mi nih kanmah chim hau lo tein mi nih an theih kho hi a biapi i cu bantukin Krin thlarau nih hmunma a langhnak ah cun chungkhar vanram kan si chungkhar vanram chungkhar vanram a sertu kan si vanram vancung pennak a lemnak khrihfabu miphun kan si Bawipa a ṭihzami, Bawipa sunparnak a langhtertu miphun kan si nakhnga Bawipa nih kan dihlak caah thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Bawipa kan Pathian, tuzan lei hika CCC Khrihfabu nih an tukhal tuah an lakmi sayami lian cahnung lawmhnak thlacamnak caah

Bawipa sinah lunglawmhnak chimnak ah ka tel khomi Pathian dawtmi fanu fapa nan dihlak cungah kan Pa Pathian dawtnak le kan Bawipa Jesuh Khrih a vel le a khamhnamnak thiangthlarau nifate lamhruainak le biatak chungah a kan umpinak nan dihlak cungah hin